Hä, oglum? Çaý demlediňmi? Ertaý sekiň üstüne. Hä. E, çaý wagtymam boldy şu bar. Tüweleme. Ömrüň uzak bolsun, oglum. Agzýaşmak gylyja gelniň öňünde. Çaý-naharyňy getirip goýsa, birtüýsli ýadawlygyňam aýrylan ýaly bolaýýar. Edep-terbiýe görünje maşgaladyr.
Bular olar hakyndaky halk rowaýatlarynyň çuňňur pähimli tymsallarynyň diňe bir parçasydyr. Ýene täsin edem ugratdy.
Tüweleme, goňşym zordurla. Araky gölelen sygrynyň süýdündendir ol. Aý Denejan arada owuzyndanam dadyryp-da. Ene, kiçijek gölesem bar, oňa adam dakdyň. Tüweleme, näme at goýduň, oglum? Saryja.
Tüweleme, bolaýypdyr. Höwri köp bolsun, balam. Batyr ýokmy?
Batyr jan okuwda, häzir geler ol. Maňa okamany öwretjek diýdi. Okamany öwretjek diýen bolsa öwreder. Soňrarak geläý, oglum.
Agyz, goňşy bolsagam, öýüň aladasy bilen birek-biregi görüp bilemizok. Hawa, ola gyz.
Agyz goňşy, Her gezek gelniňi göremde höwes etýän-ä, gelin dagy däl, ahy, agzy ýaşmaklyja şo hyzyldanyp ýör gyz. Tüweleme bir diýe gör, goňşy. Alada etme, goňşy, gözüm degmez men. Türkmençilikde şular ýaly birine gözüň gitse, göwnüň gitse, tüweleme diýilýändir, goňşy jan. Adamyň mähri siňsede göz degýämiş. Menden gaty görme goňşujan, bu ata baba aýdylyp gelýän zada. Waý, tüweleme, tüweleme goňşujan, gözden, dilden gora. Şeý diý goňşy, şeý diý. Ýöne goňşujan, men özümem şular ýaly gelni arzuw etýän-ä. Agzy ýaşmaklyja hasyrdanyp ýören gelniň bolsa kem-ä däl. Hawa-la, gelnimden razy. Wiý, goňşy, kepe wiý, men näme diýip gelerimi ýadymdan çykarypdyryn. Aýdyber goňşy, aýdyber. Hol hurma goňşy bar-a. Hawa. Ana şol gyzyny göçürýär. Hawa. Soň görnüp gaýdaýaly diýjekdim men. Hurma gyz göçürýän bolsa görünmesek bolmaz goňşy. Hurma mydama toý-märeke bolsa galýan adam däldir ol. Wiý, goňşy jan, oturşyň-a gaty arkaýyn. Toý saçagyňy bir taýýarladyňmy? Saçagam taýýar bolar goňşy. Balam, eýýäm saçagam taýýar edäýdiňmi? Tüweleme, tüweleme, gelnime döneýin. Goňşy bilen baryp gaýdaýarys.
Wiý, goňşy, hälden arkaýyn diýýän-le, asyl saçagyňam taýýar eken-ä. Hawa. Men bolsa indi gidip, indi taýýarlamaly. Men bir gideýin onda. Bor onda, menem toý lybasymy geýeýin.
Wah, jigim jan! Meň aýdýan sözlerim saňa iňňirdi bolup eşidilýän bolmagy mümkin. Ýöne gamşy gowşak tutsaň, eliň ýer diýen sözem-ä ýöneli gaýdylan däldir. Gaýy gowşak tutup türkmen ýaly aýdýan-a öýüň bar işini edip ýör-ä. Wiý, bolman-a-da jigim jan, öýde gelin-maka ejem işlemez-ä. Onsoňam bu öýde üýtgeşik işem-ä ýok. Onsoňam, men ejem bilen kakam hakda gürrüň edemok, men sen hakda gürrüň edýän. We ýogsa-da, seň gelniň aralykda atasy öýüne gidip gelmedimi? Hawa, näme?
Nämesi jigim jan? Ol zor-zolaňar atasy öýüne gatnap ýörmek bormy? Ynha, bu günem-ä ýok. Ejeme-de şo gelini öw diýseň.
Häý, öwýän bolsa öwerçöräp bardyr-da. Onsoň ejem bile kakama kim çaý-çörek berýär, gelin öýde bolmasa? Hopba, geç ugruň goýaýmaly. Onsoňam Aýdana öýlerine gidip gelenine iki aý bolýar. Onsoňam bir gije ýatyp gaýdýar. Indi näme, eneň-ataňam görmeseýin. Şeýlemi asyl?
Ejem-kakam zat diýenok diýip başyňy çykarypsyň-da asyl? Sen näme meni diňläp ýamanlyk gördüňmi? Kiçiligimden arkamda hop edip ulaltdym-a seni. Meň näme ýamanlygym barmy saňa? Bilýän, bossan. Seň diýýänleriňe düşünýän. Şeýle-de men ony häsiýetim ýoly öwürlip bilýän-ä. Sähel zada gaharyň gelýär. Bir zadyň anygyny etmän, tiz netije çykarýaň. Onsoňam Bosdan, şu wagta çenli seni diňledim, ýene-de diňlär. Şeý diý. O gelniňi beýdip elpe-şelpe edip saklama. Atasy öýüne-de gitse-de beýdip bir günlük gitmesin. Günün baryp gelsin. Ejem bilen kakama kyn bolýar-a. Öýde bolsaň dagy, şu bir ýerde oturdaýmagy iş tapyp bergin. Şeýtseň, gürlemäge-de ellenmez. Islän zadyňy bişirdibigin, jigimjan. Şu ejem-kakam näçe gelnim gowy diýibersinler, ýöne sen gowşak tutma. Sen näme et diýsene. Sen gowsy häzir jaň et-de, ony bärik geler ýaly et.
Birhiliäni aýyp bolsa, bir ýaňy et-dä. Wiý, Men gelemde gelin öňümde oturmajak bolsa, hyzmat etmejek bolsa, onda meň bu öýe geldigimmi? Men-ä şoň gelnimiz maňa börek bişirip berer öýdüp ahyry kyn geldim. Beýle jigim diýeniňi etdirip bilmeýän bolsaň, diýenimi etdirip bilemok doganjan diýäýmeli ekeniň-dä. Jaň etmeli bolsa jaň edäýerin doganjan. Hum.
Dogry-da jigimjan.
Alo, Kemal. Aýda ene. Öýüňe dolan aýdaň nädýä? Eýgilikmi?
Daýym daýzam dagy gowumy? Onsoňam men bir gije ejemiň ýanynda boljagymy saňa aýdypdym-a. Gaýnymyň özem ýatyp geläý diýdi. Ugradanda näme?
Öýe myhman gelýä. Näme, daş ýermi, gaýdyp bolýandyr-a? Myhman geldi.
Kim o myhman, kim o? Bossan geldi öýe. Hä, Bossan geldimi? Bolýa, men häzir onda baraýaryn.
Wah eje. Kemal jaň etdimi gyzym? Hawa eje Kemal jaň edýär. Öýe myhman gelipdir. Myhman gelen bolsa gaýtmasaň bolmaz gyzym. Gaýynyňam ýeke özi. Wah. Gaty görme bilen eje jan men ýene bir gün arkaýyn geläýerin. Ýok gyzym agtygymy gördüm seni gördüm sag gezseňiz bolýar. Bor eje. Ýene bir gün gelersiň.

Sen bolsa meň geljegimi bilseňem öýüňize gidýäň. Ýa näme? Meň gelýänimi halaňokmy? Goýaweri Gussantäç.
Heý-de men seň geleniňi halamarynmy? Ýöne men seň geljegiňi bilmändirinmi? Näme, Batyr jan aýtmadymy? Men düýn jaň edip aýtdym-a geljegimi. Görýän bolýan-aý-da, ene, sen meň ejemiň kakamyň gowulygyndan peýdalanýaň öýdýän. Gussan, şul öýden aýry ýüregiň ýokmy? Wah, Batyr jan hiç zat aýtmady-da, ýadyndan çykaran bolaýmasa? Batyrjan, sen näme meň geljegimi ejeňe aýtmadyňmy? Men düýn jaň edip aýtdym-a. Aý, Bossan eje, sen mydama jaň reňki geljek diýýäň-ä, ýöne gelewok. Men-ä ondan sen gelmersiň öýtdüm. Şoň üçinem aýtmadym. Hüm, ejeň ikiňiz gep hem tapaýýaňyz-da.
Bolýa-la, Bossan, gaharlanmasana. Men häzir saňa derrewçik börek bişirip bereýin. Oglum, gel birazajyk jigiňi gürap ber.
Hany, bärik ber. Senden ymyr çaga sereden boly. Hany bar daşarda oýna. Bar, bar, bar. Bana jigim. Gowja gyzym, gowja gyzym, aý gyzym. Onsoň uz ýaşynyp bu gelinjigiň ir bilen salam berip çaý dagy demläp berýämi ejejan? Ýa çaýy getirenine gütüledip goýup gitýämi? Goý goýaweri gyzym, uz ýaşynan gelnime döneýin. Dilsiz agyzsyz agzy ýaşmaklyja gelnim bar-a meň. Nägile ýerim ýokdur. Waý-eý ejejan, şu size-de öz gelniňiz öw diýseň. Özüňiz öwredýäňiz-dä hemme zady. Nämeni öwredýämişim? Depä çykmany öwredýäňiz. Ynha, Gelniňiz günuzyn öýde otyr. Şoňa-da gymmat baha köýnek dikip bermek nämä gerek, eje jan? Görsem, janym ýanýa-da, eje jan. Ynha, alyp beresiňiz gelýän bolsa. Ynha, men siziň ýekeje gyzyňyz. Maňa alyp beräýiň. Görýän bolup, Bossan jan, sen gaty gidýän ýalymy? Gelnimden aýry zadym ýok meň. Hormata mynasypdyr alyp berýänlerin. Geleňde ýagşy sözüň bilen gelseň, sylagyňam şoňa görä bolýar. Wah, eje jan! Men siziň aladaňyzy edýän, kakam ikiňiziň aladaňyzy etýän. Siz bolsa sylag-hormat diýýäňiz. Bor, eje jan, onda men gideýin. Sag oturyň. Bor, gyzym, sag-aman bar. Agtyklama salam aýt. Wah, gyzym, gyzym. Aýdan.
Aýdany. Ho, näme, kim-a? Men gök köýnegman-aý.
Wah, men ony kir maşyna ataýdym-da. Näme aýdan, bilgeşleýin edýäňmi? Köýnegim kän-ä, Kemal. Hemmesini ütükläp çyk goýdum. Şolaň birini geýäýsene. Aýdan-a, bar bolup bilşiň maý şu. Wiý, Kemal, diýýäniň näme? Ine şu egiňdäki köýnegiňem gowy gelişýär-ä. Gelişmän-le şunuň şu köýnek maňa. Näme, men isleýän köýnegimi geýip bilmeýämi? Ýuwaş, Kemal, ejeň bilen kakyň gohumdaşdaýsa näme diýer? Hä, şeýlemi?
Ejemden kakamy goh eşitdirmejek bolduň, beýtmedim. Wah, agşam ýatladan bolaňdyk. Ýatladan bolaňdyk? Hä, indi men saňa ýatladyp durmalym. Belki, kirmaşyny dörüme atmalylar, hä? Bolýa-la, Kemal. Meň ýüregim agyrany hiç. Ejeň bilen kakaň eşitse näme edýär? Men şolara gynanýan. Ikimiz düşünişmän geçdik. Ýok, Kemal. Men saňa düşünýän ýöne sen maňa düşüneňok. Hiç zat ýok ýerden bahana tapýaň. Sähel bir zada gaharyň gelse, gaharyňama menden çykarjak bolýaň.
Sag bol balam. Eliň gözüň dert görmesin. Ada meň Kemaljanam birazajyk gyzmarakdyr. Sen özüň geçirimli bol balam. Ol çaga wagtam şeýledi. Tiz gyzar, tizem sowar. Ýüreginde zat ýok oň. Esasy sen gelin şu öýe sylagyň hormatyň bar. Sylagyň hormatyň bilen sylaýaň balam. Taňyrýalkasyn. Gaýynataňam, menem Daşyňdan guwanyp oturan Nurs balam. Öýüň agzybirligi üçin esasy zat adamkärçilikdir balam.
Heý wani. Häme bu gün ýüzüň agyr görünýäle. Ýaby agtyklardan ýaramaýany bamy. Agtyklaram tüweleme gowy. Ýöne. O ýöne näme? Şu Bostanjana düşünemokda. Ýeri ol Bostanda näme bolupmyşyn? Düýnki bolup gidişi hiç maňzyma batanakda. A näme maňzyňa batanak? Ýa näme? Öýle bilen dagy tersleşip gelipmi? Meniň o ýeke gyzymam bolsa baran ýerimi bilen siňmese, Aýamaja maýdandyr. Gelniňe gymmat bahaly köýnek alyp beripsiň, diýip, iňirdä-hiňirdäp gitdi. Otda şeýdýändir. Hawa.
Men-ä soňky döwürde şo gyzyň bolşuny halamok. Ol gelne alyp beren zadymyz bilen oň näme işi bamşyn? Wah, menem şony diýen-dä. Gelin görgeli bir aýlyk taparlanyp, öňünde hyzmat edip ýöräýdi. Aýt şo gyzyňa.
Gelşi aljagym gepinsiz gitsin. O gelin bilenem iş bolmasyn.

Gowy batyja.
Çaý ýuwan bolsa täzeden demläp bereýinmi? Näbilýäň ogly?
Bi ejenim diýýä. Hä, ýok balam. Tüýs meň diýen çaýym bolupdyr. Hany gel bileje bir çaý içelik. Geç da. Hä, hä. Hany ýogsa-da eneň görenok-la, eneň nirde? Enem jigimi etdirýär.

Muny, waý, waý, muňa seret! Gyýw, gelin, bu halyny nädip etdiň? Näme bolupdyr, Bossa? Waý, ejem janyň, o bize dözmedik halysyny nädip etdiň, ýere ýazyp? Waý, bu halyny onda men nirä ýazaýyn? Eý, bu halyňy dagy-da diwardan asylgy dur-da! Bossan, onsoňam indi diwardan haly asylyp ýörlenok-a. Bular ýaly owadan türkmen halylaryň ýeri zör däl, Bossan jan.
Şeýdem asyl. Ejem janyň bar, aýap saklan zadyny şeýtýäň-dä sen, şeýdemi? Onsoňam menem görmän duramok bu zatlary beýt ýere ýazjak bolsaň. Sen näme diýseňem, aňyrdan gelen gelinsiň, şony ýatdan çykarma. Onsoňam diwardan asmadygyňa asmadyk. Ol. Düýrläpjik ýygnap goýup bolýar. Beý diýme Bossan. Gaýymyň özi ýazaý diýensoň ýazdym men. Wah, bar jigim demme, şo gowşak bolýar, şol. Onsoňam, gaýymyň aýan zady meň aýan zadymdyr. Waýyş, aňyrdan gelen akyl öwretjek bolup dur dagy. Bossan, meň size-de, şu löýe-de hormatym-sarpam beýikdir. Ýöne näme üçindir, maňa her gezek geleňde ajyň pürkäsiň gelip dur. Mende näme beýle aryň bar? Düşünişibem ýaşap bor-a şul öýde. Ýa gaýnym dagy menden närza ýeri barmy?
Gelneje? Bossan, ýene-de gelnejemiň göwnüne degdiňmi? Ýok-la, näme bolupdyr? Genejem aglaýar-a. Sen her gezek gelendigini aglatýaň. Näme üçin beýtýäň? Men Jigim jan göwnüne degemok. Özi bahana gözleýändir aglamaga. Ýok, Bossan. Ine men çaga däl-ä. Hemme zada düşünýän-ä indi. Ýöne gelnejem gowy gelneje. Ejemem, kakamam barymyzam gowy görýäs ony. Waý-e, gowy görüň dogan. Men näme diýipdirin oňa? Ýöne häzir bol. Bulutdan çykan gün ýakar, ýaşmakdan çykanam dil ýakar diýipdirler. Gelnejeň gaty öwürme, birden ýaşmak syrylaýmasyn. Bar oglum şu çöregi gyzgynja güni bir boňşlara äkidip gel.
Eje onda daşarda oýnajak. Weý, Aýdenejan, eýýäm çöregem ýapaýdyňmy? Tüweleme, tüweleme, hany göreýin.

Gelneje.
Ýuwurjym ýüwrük atym, ýüwrüp geler ýanyma, sähel gaşyn çytaýsaň, tiken çümer janyma. Gelneje, siz-ä şahyr ekeniňiz-ä? Saňa gelinligem özüm saýlap berjeg-ä, aý ýaly gelin alyp bererin. Gelneje, maňa saýlap berjek gelniňiz edil özüňiz ýaly bolsa bolýa. Siziň saýladyňyz meň saýladygymdyr genje. Nesip bolsa Ýurjym. Näme etýäň gelneje şu wagt? Bu gün howa-da gowy eken, halylary daşaryk sereýin diýip ýörün. Kömekleşersiň-ä maňa?
Ýöne siz goşgy aýdyp bermeli bolarsyňyz.